i mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyera abiro wiye angwen lunywala weng gipud tye i kabedo ma aloko ni gin weng tye kunu an i kare ma kinywala adongo kunu paka dong bene en pinge bene onongo kunu an apuwo tutwal kabedo ma aloko ni an atye lapwony
ber tutwal An awinyo ni LRA omako in. Wii pe omaka me omaka iye. LRA omaka kit ma iwinyo ni? LRA omaka mwaka alip acel ki mia abongwen ki pyeraboro wiye aboro lacok ki mwaka. En aye gumaka. Otimme kumeno.
Pi mako in-ni tye mwaka adi? Kare gumaka maka-na tye mwaka apar wiye adek. Kare gumaka onongo pud aa ki i gang kwan, onongo akwano P6, cukul ma kilwongo ni Min Jar Praimari Cukul ma tye Lalogi cabkaunti i Omoro dictrict. An adwogo kobedo kutyeno, kare ma adwogo abedo bene gang. Otyeno, ci awobi mo oa ki tung gang kwan, ci kare ma obino, an bene apenye awacci, Ngeye kunnu owaco ngo? Ki ngeye, en owacci, A, gin mo marac pe, an abedo me atye ka kwano buk ki dyekal ki gang wa. Ki ngeye, ma an ailo dong wanga kom man-ni, atye ka neno won muduku mo dong oye ningang kiti, kerone otumo, ocako ote ningang ni myero aa malo.

kop obedo yot i kare ma kimaka wawoto otyeno kiterowa any school ma naka naka waco akwan iye ni min ja primary school onongo dano dwong kunu mama mamana gucito pien gin onongo gitye atano ni myero kigonyaro so ka ma gucito gupenya ni gin ludito mony ni ah latina latin matir pingo pe wek wadok ki ogang gukwero onongo dano dwong kunu i primary Wan macalo mabuc kidilo wa i ot, wacako bedo do, co gukwero goyo nyako. An abedo ki luwote mukene ma nongo kimakogi, lutino mukene. Wabedo, ento pwony mo ma be kiwaco bene peke. Mono kita mamegona gubino ci pe gutwero gonya pien pe giye i komwa. Paka dong wacako wot kenyo, oo dok wabedo kenyo cabita acel wadire dok some 5 kilomitas wacito abiru kenyo ento gin ma gin waco gin waco ni gamente ni gamente marac pa NRA NRA ni gamente marac pe gitye ka paro pi Acoli pi meno gin myero ikwany gamente nio wan myero wacwakgi mono gin ma gubedo ka pwonyowa eno ki otyeno nongo gibedo ka pwonyowa wer mony gucako pwonyowa lok me muduku mudukugi Ki dong tito rac pa gamente ni gamenene obinekowa weng tutwalle wan acoli. Wun myero kinekwu ki gang. Gin dong in itwero gamone dong pe. Myero dong iye ni aa ka ka to dong calo mon dong pe watwero to dong wato ki lum. Ci dong wabedo dong ba gin ma guciko matek ene gin pe mito luyi. Ka ngat mo olwii ki i kingi, ci gineko aneka. Ki gum marac, nino mo after cabiat acel ma wan wabedo kunu, aur mo nen calo kimako ci olwii ci nen calo olwii ci kimako dok odwogo cen. O ma wan wabedo ki lega pien gin lego ki kunu ba, wan wabedo ki lega ci giwaco ni wamito nyutiwu wun jo manyen nongo mubedo-ni ni lwii rac. Co ca ma dong watyeko lega, en obedo tic cabiat. Wama me nyuto ni lwir raci, jo ma tye gukelo awubi-ni gutweyo cinge aryo tungcel ngat ma omako ki wunu, tungcel ngat ma omako ka wunu. Awubi aryo gitye panga. Ci wek wun weng wan ma abuc wanen kunu. Pingo jo-ni pe cako tongo nyer? Ma waneno kiti-ni, en aye pe owoto maber ba. Pien acakki neno ngat ma kineko bing latin matidi. pe obedo gin na yom. So kare ma gudong oneko tongo i umi ni, cucwot bene wacako kobo ki kenyo. Owoto, wacito ka ka mo ma kilwongo ni Lamina Dera. Wabedo kunu. Ki dong giciko ni wuneno gin na lwio ikelo. Paka dong wabedo kenyo gibedo ka pwonyowa kit me bedo dong. Ka dong gitye ka neno yo me ripoti wan wek wadok calo lumonya aye dok. Moni aye gin otimme enok.

pa laro i pa laro ite got mo ma kilwongo ni lute en aye aneno iye kony obino kun waco ni meno wan wamito bino kit gum watye ka mito pi lukwena maber ma Yecu Kricito lukwena pa Yecu Kricito yang kiorogi me kelo kwena lok obino tuc kwena maber i kit gum kany dano opong ma pe dong laro en aye aneno kony Wange ni wan macalo lumony, wan watye calo tong gweno ma tye i cing, ka obwot piny manok, ka opoto piny, agikkine dong eno. Ci wange ni wan ka wabino ka eni, omyero wange ni gin mukelowa omyero walubi, en aye ni tito kwena maber wek inge lok pa Lubanga. Ento kara tye ka lok i diro, pien owaco ni i kare ma lukwena gitye ka tucu jiri, Gang ma pe kijolo iye lukwena omyera guteng apwa tyengi. Gang ma kijologi omyera pe giteng apwa. Kara teng apwa-ni enoni mono ni ka ce io ka mo ma pe kijolowu onyo gwok icoko lweny i komwu, wun myero dong wunyutigi ni wun pe wuyot wun dong tenga pwone kare no dong balle no gulok idir ca lok wan dong pud tye angene ci paka wan obedo kunu odikku woro cakeo me bino ngo me bino kitgu dang opong kire ene wi apon obedo bene mabor kot opong kot ocwe pii opong acwa enini opong ma pe lal ci an bene abedo ngat ma An bene akato, ento katona dano ocako okato caa apar cel me otyeno. Apar cel me otyeno ma me bino dong i dog nam wek engol dong ecako dugo kal, ee me ngolo pii acwa. An dano ocako okato ma naka ne dano dwong ma pe lare. In fact all the brigade pa LRA weng gubedo kenyo pien jo apo divizon ma gitye brigade ma kilwongo ni Gilva. obedo tye, an atye bene ni Gilva, uh, moni kilwongo ni Stokri obedo tye, ki dong jo ma gibedo en ma nongo cwakke kony bene obedo tye, so dano pong keda. An acako kato abino i dog nam wa ca bungwen, kena dano acako kato wa lawuba otyeno, abino anongo dano pong keda, ento inge keda kato ka nam, hmm. pii opong, Kwang pe kwange, ento watiyo ki bab waya eni-ni ma me acwaranj. En aye, gin monnye ki nge kwang ba. Ngat acel nongo kato cito tweyo loka kuca i kom yare, ngat acel dong kany tweyo. Mony dong cito kunnu ki ngo? Ki abic abic. Nongo in ibyelo gire jami lweny-nyi, mudugoni weng, ipye i pii, wucako kwange kumeno. Dano obedo ka kato loka kumeno ni imako bad wangi aye imako bad wangi kadi dong wano ci dong pe peko gi so wan dano pa kare kono an dong ma o cawa bongwen an dong atye kunu ento gin mutime i kina cawa apar macere apar cel waya ocoto tayi madano eh, madano te pi madano te pi Gin ma dong timme en aye tye jo mukene pe gingeyo kwang pi omorogi o. Ento gin ma guwaco ni wunen wai dako pe tye ka lubo cik dang oding. Ci an kena kena aling ci anongo ni diyo mo peke pien ni ma naka lawowo kicak kato ki wide eni kicak tic ki wide ni wai olyete alyeta expansion en aye otimme ki construction oweko wai ca ocod Mot gin ma an atamo mere ki iya me obedo dul lok dano pien wa I was over worked ci pa coc ento gin guloko ni mono dano oding gin muweko obedo wa I coc pien tipo keco ladyet okeco an acung aling jo mukene kilaro gi kikwanyo gi apo aneno jo aryo adek moni kikwanyo gi madong gumato tiyo kong gin dong pe guto jo mukene ogak pii omolo gi so gin madong time I kare madong gukwanyo jo muto ma pii dong ogene onekogi gucako kubo waya an abedo ci dong kine romo caa apar aryo an adonyo bene weng an bene acito kumeno paka akobo akato ka lubanga okonya co ma dong akato loka tung kany abedo oo cawa angwen me dyewor ci guwaco ni kamanda ma kunu bene ni wun wumito wa ni kaye wa ni wamito wa wan kobene wacako dong wot dong kara gin ngeyo kara gin tye tero wa iye ento an pe angeyo ene pud acako ne me ngolo nam me bino ki guma ki guma rani an pe angeyo kwang so wa wot i di wor wa ngwinyo ni cake wa ki i dog nam kara ingeyo gin ma kikany kany kany kany ni watye aceri iye odiko wa pore wa byer watye wa kit guma aye my surprise kit guma high school eni ni ma wa o Pien i nge ka idonyo ki kit gum tung western side, ibino nongo para para para para mogo tye. Ka ma odonyo kunu, onongo mony mukene ma gigwoko cukul bene tye. Mony mogo gungwec gukato ka man. Ento ingeyo, gin ka peya ocobo mission gin pe bay, gin pe bay muduku. So mony ca ma gungweco, wan bene pe wabay muduku, wan obino ci wadonyo i compound. Onongo kitye ka yubo mere breakfast, mon mukene tye ka a twongo pii ki ngo gini, wadonyo ka man. ci wacako donyo dong me cito en i classes mukene cito store me yako ngo yako wunga cukari gambut ki nga gini an adonyo dong anongo omego mo a kibongo pige ci oryanyo al ber tye ka wot teke bayo manyo wa ineno ka mano lubol cobria kong du ki pii temo ni ingweco pe dong ngweco awe omego pe ingweci kwe man ka icito kede kwe wacako donyo i kabuto pa lutino wakwanyo bongi pa lutino toro bokce ki nga kene ni wacako acako wot me dok kwany cukari gi wacako ngweco wacako wot wadok cen kun amony tye kunu ni mony pe omede bade cac ma nongo awoto wacito wacako mabor ata
wawinyo ca angwen ene mony dong ocako bayo bom dong wacito mo mabor ata paka wacito matwal gin mo dong pe ne alokke ci wabino wayako me en cukul-li kene gin Ci otimo wucoko wa. Kama nongo wawoto wacito mabor en kony bene okatti loka kany Dwanye obedo matek wi apo kare ma RDC ma kilwongo ni RDC apila.
Apila obedo tek ma pe yot. Ka ma dong wadonyo kit gum kany ni wacako wot ca apar wiye acel ki odiko paka ceng poto pien teke cung pap nyo lweny wawoto pe ti cung wi apo wawoto wacito wagoro wadonyo kunu ka ma wadonyo kunu ca aboro dyeceng onongo dano weng oringo onongo lutino keken tye ka ma odonyo kunu wa nongo wapenyo lutino ni dano tye kwede lutino bene pe romo gamo ne balo tye mony mukene ma giwaco pingo pe ginek lutino awe ka lutino keken ginek kwanyi ngo lutino balle pe mony mukene ocito i kulu ka lwoko bongo dok ecito ku LDU ku ngo gucito charging joni keken wa ocako weny me cito kunu guringo cito mo mony pa gamente ba kare ma dong giwaco ni ok gin ma tye diko dikwu Tye jo mukene ki i kinwa nge kanya mony tye iye, waye waye ma dong waa kwa piny, waye i neko lutino, waye waka wa odi weng, wa waye i neko lutino kany pe ru tunga ka wanga wa tok tung atunga wek nongo wacit ka kanya mony nyo lawo Obayiwa tye iye-ni. Ento ki dyewor, mony pa gamente gubino guleng ambuco kanya ma wabuto iye-ni, i L shape, guflank ki ngongo i L shape. An atye ma dong wacok a dong me cito mu, pien watye ka cito dok tung Cudan ma. An awinyo gin mene bero ni kumku abe angeyo ni opego kare mony pa gamet eno ma dong an aa aruko me bongona apye me jel me kilbak ingeya otyeno myero acako wot wai dong move camo naka ken muduka ocaka ki anyim ci iwanyo ni jo ma tye ki muduka ocako wot wang acako wot me cito anyim ki dyere kany muduka ocakkeo lweny ocakkeo in dong pe icito anyim myero icak dong lweny kany Ki i ngeye kany-ni lweny ocakke ma ka wangweco nino eno, jo mukene odonyo i ambush ki dek nino eno. Wan wangweco wacito, twang bwo piny wacito wadonyo i ambush kicel. Me aryo kulu, bad Lubanga okonyowa ma ka wangweco eno dong wacako making U-turn, pe me cito Cudan. Abyekone kare-ni onongo kare me cito Cudan, ma ka dong walokke wadugu, wacako dong dugu dong cen ma lungo wiwa me kato kony.

paka dong wacako lumo wiwa dong wacako dong dok gulo en kit ma wadok kede dong gulo eno paka an dong acito awekogi ka tyak ento ka ma watye awot kicako keto password ni latem lwii lato ma kicweyo waraga matidi an akwano aneno aweko akobo bot luwote mukene paka dong ao kun ni RV wa atyako kidi pe angeyo tyak ocito dong e kare ma dong wa o kunu

Pingo pe icacok koko kara en kara gamen dong odonyo i kamwa paka cako dong ocelwa kenyo mito wangwec i dyewor ma pe dong lare en ka kenya aye cako waye ni oo joka ladit eni nen calo Holy Spirit pe me konyo acwili pingo kicelowa ka en waco ni meno onongo en bititowa tomme wa i kwanyo pingo weko kicelowa ni nge kwanyo nge tito wa nono wa myelo kenyo ma pe dong lal ka dong bom wa chako nge ni en man mato rem pa lutino chuli kita da chako gong o atiak da chako loko wiwa atuko sindi ket awa e lutino ma gi nge ni gino wa konya konya lwenye pe mi oduko ga paka dong dong jo kene gu ye jo kene gen pe ye si ka ilum ka be wa ni ne ngaro me tamara pe me no pien ka pe gi niki So aka mar nining dano pyeru aryo i poto gwanna? An awayo un ocito, anyuto gi ni un weng ocito te yat ocamo madit te opok. Dano weng ocito kunu, a abedo ngat acel me agike, a acito kunu me acako wot dong direction apat. Jo ka RV mo naka ne gukato dul mony me gucito piny kunu. En kit ma cako poke i kin dano eno, paka waworo diwor ni wace obuto pien pe wangeyo direction, pien wacako wot kene oca apar me diwor.

Wan mony ma lubo wakar kany wan LRA game wa mene odong kany wan kong in wadok cen nyot wa wapenyo ni mony tye kany ni mony tye ce wai ni ai in de te wa cen wapenyo ni got ca got kwene ce wai eni ca got ladwong ce wai ok angeyo dong i distan ni watye ka mabor ping wacako wot do wot wot wot paka dong wa o wai wai tung ka mo ma kilwongo ni Palare labwor yeny eh, ka ma o kono ah, wa wela dit ninde cere ken ken dong cok tung agege lugore ge ladit do cere wan do cako wot do paka dong ladit do goyo laa ni ah ladit lutena wuwota ber gimo ma bitingo pe ladit cako bere gonyo oweko lutene ba pien ongeyo wa neke Wek taka muduku kok pap ji in bene peke paka ladit ogoyo laa ni un bene o maber onge ladit wan dong watye ka lwia lwia wan dong weko tic atata ni ladit owoto owot maber paka wa o wagang pe obedo yot lok me cam lok me cam en wa yako cam ayaka en cam mo ma kimini lum peke hmm.
ah. Atye penyo ni pwonye me mony onyo pwonye me gang kwan mo onongo obedo tye? Pwonye me mony. Jo me ma pwonyo pwony ane.
Pwonye me mony tye, instructors me lum me gorilla ma dwi ni gitye, ento pwonye me gang kwan pe.
In i kare ma iduku gang, bedo gang kwoni ki jo ma tye gang obed ni? I nino ma o gang pe obedo yot. Anongo muzeena ki omera madit tye gang. Ento omera madit onena ki cen, ongeya, ento muzeena munywala kare munena pe oniang i koma atir. Co omera munena wa ca ni odong mego. Ci owaco ni, 'Ee, tika dong mai? Aka ringo anen kong? Ci oa obino. Ma obino, an dok apo ni dong ate ako. Ci gidok waco ni, 'Ka idok cen angec manok. An adok dong. Ka ma adok cen, gucako kelo tong gweno ki pogo cik acweli me nyono lee, me cleansing. Anyono, abedo, abedo mo atadero. Pe obedo yot. Pien i dye wor ca mukene in ipwinyo gin obino i wi ni move. Ento nongo itye i ngot nongo ibuto i ot pe obedo i ot wan onongo winyo obuto i lum aye ento ka ibuto i ot nongo itye unsecured pe obedo i ot paka bene ki nge dong adok ki gang kwan aa bene dong ki caro ki tere i taun acako bedo bot uncle na pien onongo tye i taun en aye obedo driver me prison dong so acako bedo bot adok i gang kwan ki nge ajoining acero gulaya i cukul paka dong acako kwan ento nino mo ma dok atye adwogi i gulaya i cukul en aye atye ka rwatte ki lutino anyira ma aneno gitye ki gitye abino kaca gitye ka nyero kato jo ni jo ma wanga mako ki kwene ki kit gum kany gio awa ki koc pud gitye atic tic me intelligent ma dong abino nongo wai lapwony nyen an we an ene dong ni gin dong pe romo believing ni an pien atye ki uniform me bilo high school ni pe gin itye ki behaving an we an gin weko ada atic kiti an be kimaka amaka kit an amako wini ento aneno ni kot onyime pe dong acako penyo larema mo ma nongo bene An bene awaco ni nongo ka ka waoo gang, ka en oo gang myero owekko. By then he was second lieutenant, ento niyeni dong laranye ba laneko. So dong gucako tyero ni oo lweny obedo matek tung aler kwica kineko nyiri. Dong acako paro ni kane ewiny loka kwon dong gwok pe oto. So to jo mukene dong gucako tyero laka jo mukene dong gineko kikere. Awer man wun ko? ni gitye ka dok kony. Ento an odong angeyo angeya ni gitye ka dok bot jo mukene, ento ma eni pe jo ma gulu, eni jo kitgu ma bene gubino ka Spain nongo yat onongo ticwa pe, an odong adok macalo latekwaro. Nyuc dano pyeraryo wiye aryo ma in iyabo lwigi gin ni giweko lwigi rok gang.
Guo, pien acikogi awacci, Wun tek wuo gang pabi, omyero inge gin ma okeli gang muduku dwoko bot wegine. Ma angeyo ni gudwoko.
Gin weng nongo owoto ki luduku. Aa, muduku-nu pe weng, wa nongo watye wan pire waryo-ni watye ki muduku apar.
Pi anyira ma wunongogi, wumiyo tam mo me dwogogi gang? Pe dong aromo miyone caa-ni, pe dong aromo miyone. An dong angeyo angeya ca wek an dong kimaka amaka, ento anongo ni konnya obedo lung konnya peka, dukki ni anyime pe ci oweko dong an awe myero guti ki wigi pien ka dong gineno an bene ati adugo me nyutte konya bedo lum onongo peke dong.
Kare ma in ibedo i lum-mi, inongo pwonye mo ma odonyo i kwoni gwok? Pwonye me mony aye atemo ngiyo kwede Ki bene dong angiyo ki lok me bedo woko-ni, pien ot onongo pe obedo yot twatwal, ki dong me bedo alat. Mono gin ma onongo oweko dok atye ki experience iye ki lok me muduku muduku gini, pien an gia manaka onongo pe angeyo lok me muduku ento acito aniang ki i lum dong ma gumaka.
Ineno ni kare ma in ibedo i lum spirit pe konyi tiyo kadi pe tiyo? I kit nenna, jok pa konye tiyo. Iyo, en gin oweko kony pe make ni. Ki bene ka ibedo ka lubo lokge, jokka laditte tiyo. Ento kit a jok tiyo kede aye dong weko pe dong niang. Pien laditte ka neno pe jok ba, ko ki mako con be ko ki neko. Because ca mukene ka tye ka addressing monye, tito gin ango ma un wubicito ka nongo ne i wang lweny ki kome. En ka ocito nongo, be wunongo gino ni, ni otim ka man, owor ka man, wubinongo mony tye ka nyut. Wutim gin kong man. Exactly. Ci i mony eni ginojok anyir tiyo dok bene gwoko rwodi. Ento mato remo pa dano. Yes. Jok eno ma tiyo ni gwoko rwodi keken pe gwoko mony ma mege. Me acel gwoko rwode namba acel aye. Ki dong mukene ni bene gwoko mony pi jo ma nongo pi jo ma nongo giwinyo gilubo cik. Amito waco ni mony ticce ki tek pien ni ca mukene ladit waco ni ka ocito i operation pe oneke ento mony cito neko neko ka dong oneko ne dong oturo oturo lok pa kamanda en awe cako nongo awano pat cut bene ca mukene waco ni pe okwal gin moni nyo pe oyak gin moni mony cito yako en kane ricac dong maki iye ni but ka ilubo lok ma en owaco gin mo ma gudi peke so jok anyir tiyo.
Aa, me lubbe ki kwo ma in ikwo i lum kare ma pe lac tutwal, tye gin mo ma itamo ni iromo waco ma gwok pe ariya ma apenyo-ni ogure?
Aa, kit ma an aneno kit kwo me lum pe obedo gin mayot, pien i lweny ka ni jokke myero obed ka leading wun, ci anyime twero bedo tweo, pien an me acel,

Inongo ni gin mony mukene dongo cingi, muduku madongo ka gunongo giweko oko. Ci nongo ni konyo alwenye konye ngo? Konye pe. En dok civil air dok obino i kom kony ma bene ki lwenygi bene pe bor bene cokcok. Ento pa Mamalis mere ni oguro monye kacel kony dok gin oweko ogalle ogalle en poko monye oko. Monye pe guro kacel ba monye obedo ko i distance madwong dwong en gin oweko okonyo. Pi meno an dong amito waci ni Konya lweny pe yot dok pe ber. Winyi me mit ka pudi ipe i kingi ento ka itye lweny pe ber bedo adwi pe yot. Oweko an a advising dan ni kiwek lok ma adwi ki dong pe kibe ka mako lutino pien lutino pe gitwero reasoning calo jo madongo ka dong iwaco ni neke neko ineno pien en pe tye ki experience mo pe nge gin maber pi anyim en neno jami ma ikano en aye ni kwo okako eno pud nongo pe pud gin ma atwero waco ki dano eno so lweny pe obed cok e area wu.
Atye ki lapeny mukene. Tye wat mo i kin Alice lakwena gin ki kony Joseph Ayako Lukoya Cibirino?
Wat pa dong otito matek tutwal ento awinyo giwaco ni gin lubedo lumaro Pien ni, Mama Alice awinyo ni bene a ki tung pa Laro, ento en lube labiacara ba. Kony bene en wod jo pa Laro, ci oweko kare ma gicako en lok i lwenygi-ni oweko pien Alice omege ocako mege ogiko ki iyo. Kony bene dok otye ki tur ki mege bene pud en obene pud tye kede woko ca pien Mama Alice dong oto. Ci oweko dok kane orecion ento ki kit lwenygi ki kit ticgi pokopokone nok. An amito kong ngeno ka ce wat mo tye i kin Joseph Kony, Alice Lakwena, ki Lukoya Severino, ki dong ginongo kero me tekogi-ni ki kwene?
Wat i kin mama Alice gin ni. Civilian Lupaya ki kony. Awinyo ni Mama Alice obedo mar lamar pa kony. Pien ni Mama Alice obedo labiacara, ci kare ma gar ngweco ni en onongo bedo i station opit, railway station opit. But ki nge ma do cako lweny, do weko loke biacara ne, pol monye bene nudure kenyo. Ento kony awinyo ni ganggi tye odek, kan pa awo me ganggi. Ento en kaka me pa laro bene. Ma ka ineno pa laro, en ma odekke ki mama Alice ma tye tung bunga tergi ni, ka ineno ki kit monygi behaving ke, en kite gilwenyo ke, similarities tye. Ci omako meno wa ni they are somehow related. Ka ide aneno kite they behave ki bene awinyo ni gin lumaro, ci weko atamo wa ni that, that connection Maybe there. Mm.
To pii man ni kony nongo kero ne ki iye ni lok ada. Eh, kony an bene awinyo ento an pa o to awere. Awinyo ni en cero maro lego wi got awere. Ci pa angeyo ko pii ne tye nyo kero ne tye. Ento gin anyeri tye dong i kome ya. Pien keket kong ka jalo tye wa tung uh, Southern Sudan kuya. Ka nongo igamo okene ki i got pii ka got owere, pingo nongo pe ka dong tye i distance okene tummu? Ker pa nyer dong tye i kome. Ka gwok bino lego gwok alega ci lego pien ingeyo nyer maro lok me lega matek ba. Ai, jokke woto ki lega.
An apwoyi dong. An apwoyi bene.